Nnwan, mokyɛn hwan? W'akonwa no a wote soɔ no kyɛn hwan? Akonwa no koraa mokunkum mmaa ɛna mode hyɛ aseɛ ɛna mobɛnya akumaa ase mokunkum mmaa. Yɛnsom Asantehene, yɛnsom obiara. Yɛ Asantehene tumi bɛn na ɔwɔ? Asa monya nkwaseasɛm no. Yow abusuafoɔ mekyeakyea mo, megye di sɛ ɔbɔadeɛ adaworo ma mo nyinaa mo ho yɛ. Abusuafoɔ a mowɔ akyirikyiri ne bɛnkyɛeɛ na mohwɛ yɛn wɔ Kasadɛɛ TV Asanteman, mekyea mo. Wei deɛ momfa nkyɛ me, obi bɛka sɛ na ɛdeɛ bɛn na wahyɛ abɛtena ha yi. Mesrɛ mo, seesei ara na mebɔ pitiri asɔreɛ na mada na nananom abɛso me daeɛ. Asanteman ahemfo twotwo wura a wɔkɔ akuraa, wɔatoa wɔn nananom wɔ nseɛ do ho asɛm na meka yi. Wɔabɛso me daeɛ. Ɛɛ, na daeɛso no mu no, mehu sɛ wɔato abeseno pa ara a wɔretwa agyaadwo. Wobɛbisa sɛ, ɛdɛn na wɔretwa agyaadwoɔ? Agyaadwo no nyinaa asekyerɛ ne sɛ, wɔse aberantekwaa bi a Ɔno sa bi mprɛ aduasa, wɔnni tumi biaa ne mu hahaaha bi, sunsum biaa ntaa n'akyi e, ɛnɛ deɛ wasɔre atia Asanteman a Otumfoɔ sɛ etu abɛ bio, ɛna abranteɛ yi ɔde no ayɛ tweapea, ɛna ɔsɔre a ɔretwa no adapaa, ɔrehoro no, ɔde no rekɔ afuo mu, ɔde no reforo kaa trɔtrɔ, ɔde no rekɔ, ɔde no reba. na ɔretwa no adapaa saa. Aberanteɛ yi, ɔne hwan? Ɛyɛ, yɛse yɛfrɛ aberanteɛ bi de Evangelist Adair. Ɛyɛ mfeɛ bɛyɛ mmienu mmiɛnsa nie, akyɛ yie, wanya aboterɛ. Ɛna ɔde Daasebrɛ Otumfoɔ Saa Atu ho asɛm sii ne tiri mu, na watwa. Otumfoɔ sɛɛ tu papaapa Asantema awura a ɔte kɔkɔɔ soɔ ɔpem soɔ Watwa n'adapaa yie Atɛmdidie ntwa to soɔ Na ɔɔka asɛm no a ɔka ma no yɛ sɛ adeɛ no wahunu Saa pɛpɛɛpɛ na ɔyɛ dɛ ɔɔka no Na wayaayaayaayaa obiara anka no hwee Afei deɛ deɛ wayɛ no nyinaa akyi no ɔno ankasa bɛtɔn abɔntene sɛ wanu ne ho sɛ wɔyɛɛ saa. Na sɛ wohwɛ ɛɛ ɔhene ba Midi a, ɛm sɛ ɛhɔ ne afidi kɛseɛ a ɔkɔdwa ato ayɛ. Na wohwɛ wɔ ɔhene ba Midi aso a, na ɔ interview no, wɔne no redi nkɔmmɔ. Na ɔbusaa no sɛ, ɔhene ba Midi abusaa no sɛ, ɛɛ ɛyɛɛ dɛn na wɔnyaa saa adwene no? Asɛm a ɔkaeɛ ara ne sɛ, ɛɛ, na ɔde Otumfoɔ repɛ din. Na ɔde Otumfoɔ repɛ din. Ei! Aberanteɛ Evangelist, wode Otumfoɔ repɛ din paa sɛ wode Otumfoɔ repɛ din. Anuanom ne adɔfoɔ no, mempɛ sɛ mɛkasa bebree because daeɛsu no mu no, nnoɔma a mehunuiɛ no, airtime Nananom, sɛ nka wɔn tumi pue asase so na ɛyɛ yie a, nka wɔn ankasa bɛpue na wɔn abɛko ama wɔn ankasa ho. Ɛno nti no, sɛ wɔn ayi wɔn ho adi akyerɛ me wɔ daeɛ mu a, na ɛsɛ sɛ me nso meyɛ dɛn? Megyina nananom akyi na meyɛ dɛn? Meko ma wɔn mu. Megyina Asante mantini mu na meko ma wɔn mu. Sɛdeɛ dwa a ɛto afeaa sa nnomaa num no a wɔde reba no, Dwatoa no, Otumfoɔ nsom nnɛ, ɔnsom kyena. Asanteman, wɔn nsom nnɛ, wɔn nsom kyena. Asanteman Council, wɔn nsom nnɛ, wɔn nsom kyena. Ɛfiri sɛ, eh, nkwadaa a wɔn ba reyɛ ama wɔn ani tra wɔn ani ntɔn. Nka mehunu yei. Yɛse aduane a wɔabɛto no wo maame mukyia so no koraa deɛ nka yɛkyi. Nso, Evangelist Adair, sɛ henefa na ɔdi no Evangelist o, Sɛ hene fa no wɔ din evangelis o sɛ din no ɔkɔfa firi hene fa o ɛnɛ deɛ ɔse wadi otumfoɔ atɛm a obiara nka no hwee wadane akɔ kono wato ne paa ako obiara nka no hwee ɛno nti afei deɛ deɛ wɔpɛ no ne nsa ka ɔde otumfoɔ ɔpɛ din nti na ɔdi otumfoɔ atɛm ei wotumi aka kyerɛ otumfoɔ sɛ wɔtɔn nipa spare parts Otumfoɔ John Orcutt, Otumfoɔ yɛ korɔmfoɔ, ɛduru baabi wobɛtwa dwa, ɔse dwan koraa mentwa, akɔmfam koraa mentwa. Ei, aberanteɛ yi, momma yɛnkɔ na yɛnkɔtie n'adapɛatwa a watwa. Ɔhene bi maame awuo no, titiriw Asantehene asɛm na na meka. Ɔhene bi maame awuo no, na wɔaka yɛn nyinaa yɛagu dan mu sɛ yɛnna. yɛ deɛ yɛ na wɔaka nnipa gu dan mu sɛ nnwan sɛ yɛ deɛ yɛ na because ɔhene no ɔkɔsie ne maame nti yɛ na efunu no wɔwuo ntumi nyɛ hwee ma yɛn bio nti wɔaka yɛ agu dan mu yɛ na ɔhene bi awu nti yɛ na ɛba bɛduru saa tam no nso a Occultismfoɔ no a wɔnom pɛ nnipa kum wɔnom no, wɔn nam saa kwati kwan no so na wɔn nso de wɔn ho agyim na wɔnom rekum nnipa wɔ sum ase. Because yɛn aman mpanyimfoɔ no nyinaa occultism no akakya wɔn, nti opportunity a wɔde fa so nya mogya no bi no no, ɔhene bi busuani awu, nti wɔse yɛn nyinaa yɛnna, anyɛ saa deɛ wopie deɛ a yɛbɛku wo. Ɛna yɛhu no sɛ next time, Sɛ ɔhene bi maame wu a, Ghana fo obi ana? Because nipa no bi mo wora ne night shift, ebi mo yɛ adwuma wɔ hospitre, na aka kyerɛ yɛ sɛ wo maame awu nti wo kɔ sie funu nti yɛ na yɛ nyɛ nkoasom no ɛyɛ mind games yɛ ntumi ntra mu bio. Now, Asante hene no aba abɔntene bɛka kyerɛ yɛn sɛ ɔyɛ free mason. Me free kan no long ago na nkurɔfoɔ so adɛ woboa. Na last year ɔmo bɛkan ɔmo kɔ lankyee buku ne adeade. Wate ase? na wɔn akɔ akɔpɛ nkurɔfoɔ bi deɛ nkurɔfoɔ na asɛ wɔn soasoa aketekyua wɔ ahemfie hɔ no masa ma obia mo se asante hena brafoɔ no obia mo ama penti penti wɔn anim black hwee nim wate aseɛ abrafoɔ no ɔma penti penti wɔn anim black black bidie ne akaadoo ne adeade no hwee nim masa mo nya yɛn gada wei na mama yɛmfa mama yɛnya yɛn adwene no yɛmfa yɛn adwene no ntimi nwene na yɛnyɛ nneɛma papa wapenti penti mo anim black black abrafoɔ no masa muhu corruption ɛwɔ kumase sante hene me ɔnkyɛ me asante hene wɔ a wotie me wɔnkyɛw corruption ɛne ahunahuna masa nsuro abrafoɔ biara masa ne wɔn akɔfa kwaku bonsam no akɔgu manhyia hɔ ne wɔn akɔkɔm saa kwaku bonsam no akɔm no hwee nim kotoo paracetamol koraa kwaku bonsam ne bi moma yɛnyi saa nkwase asɛm no mfiri ghana na ghana maa no yɛnya yɛ ti yadeɛ no yɛnsa yɛ ti yadeɛ na yɛtumi de yɛ ti no adwene so that we will be able to move forward ate aseɛ na na akonnwa koraa yɛnsono akonnwa yɛsɛ yɛ astumfoɔ ate akonnwa se na mapenti penti mo anim black black akonnwa na ɛnyɛ hwee ma yɛn yɛnsom akonnwa. Nipɛkɔm de nipa a yɛnsom akonnwa. Wate aseɛ? Asa mu nyaa nkwasi asɛm. Nti asante hene mo mfa bi nkɔma no. Ɛkɔm de yɛn. Wate aseɛ? Yɛka yɛn ho a mo nya gyefoɔ. Ɛda yɛbɛka yɛn ho no. Ɛna mo ayɛ my games. Ɛda yɛbɛka yɛn ho no mo nya gyefoɔ. Ɛna mo sɛnde sɛnde me message. Woduru Ghana yɛbɛkyew. Ghana yɛ mo dea.

Monim baabi, monim baabi a mempɛ sɛ mɛka nsɛm ntira. Mo deɛ na mowɔ. Ahwɛm akonnwa no deɛ na wɔ ho. Deɛ na mowɔ. Ɛdeɛ mowɔ tumi bi na Ghana ho kyerɛ ne saa no. Montimi nka no korakora. Ɛdeɛ na mowɔ. What do you have? Hwɛ. Wɔn mo deɛ modi nkwasi asɛm. Yɛbɛbla bulo mo tiri ɔfo sɛ nnwan. Mobɛti a wosoa kɔ sukuu awie na wote otumfoɔ ahemfie na wosoa ketetwe a Nyansa bɛn na wowɔ? Woakɔ sukuu nti woakɔ sukuu, wo so woakɔ sukuu akɔpɛ nimdeɛ. Mennim baabi a me ne no kɔɔ sukuu, but ɔkyerɛ sɛ ɔne me na ɛkɔɔ sukuu. Woate aseɛ? Wo deɛ sɛ yɛgye hɔnom no tom a, hwɛ wo ringe bɛfu wɔ hyɛ wo. Sɛ yɛgye hɔnom no tom a, me ne wo na ɛkɔɔ sukuu. Woate aseɛ? Ɛna wo sukuu a wokɔɔ yɛ nyinaa, woakɔ sukuu awie de soa akatakyiwa, yɛde akatakyiwa soa wo ɛwɔ ahemfie. ɛna papa no wɔde nketetua soa wɔn nso no corruption enipakum ne adeade nyinaa wɔn na ɛhyɛ aseɛ ɛwɔ Kumasi wobɛkɔ sukuu awie akɔ akɔ akɔsoa aketetua ɛwɔ otumfoɔ ahemfie kɔɔso bɛyɛ na ɛwɔ Ghana a ɛkyerɛkyerɛ aketetua soa wo sɛ wakɔ sukuu woyɛ mimi senior na nnɛ wode nimdeɛ a wokɔɔ sukuu kɔnyaeɛ no ɛde soa aketetua ɛwɔ Asantehene ahemfie na Kwame ada ɛbɛka sɛ Asantehene yɛ corrupt, mmeranteɛ nyɛ adwuma nyɛ nti no, wodeɛ w'adwuma a woanya ne sɛ wodeɛ wosoa ketetua ne yɛma wɔn kakra tafere, nti bɛgyina ho na bɛ defendi Asantehene nom ne Kwame despite nom ne corruption foɔ nom wɔ Ghana no a. Ɛyɛ wodeɛ yɛ fine case mo ntwɛn yɛn yɛba. Right. Mehyia brɔda bi wɔ baabi ɔse adɛ ɛsɛ yɛse yɛyɛ investigation ne yɛaba bɛkyew ɛwɔ wo fie mese oh ɛneɛ momfa me nkɔ mayɛ ready Na ɔhwɛ me dinn. Afei de ɔse, Adɛn, metaa tie wo paa, nanso wontie me. Mo se mokye me de me akɔ, mewɔ Amerika a, moahu me. Momfa me nkɔ Ghana, me nie, mayɛ ready wɔ market a. Afei na obi ɛsere. Me menni agorɔ o. Wohyia me, me menni agorɔ. Busa me papa, me menni agorɔ. Wokɔ White House a, Donald Trump, yɛnsɔɔ obiara ketekyua wɔ hɔ. Wokɔ Queen Elizabeth hɔ a, England, wɔnsɔɔ obiara ketekyua. Ɔmo nyinaa yɛ simple simple simple. Yɛn man mpanyinfoɔ no aborɔ ɛne akakabensɛm. Masa, yɛn ntumi ntena saa nkwaseasɛm no mu bio. Asantehene wɔkyɛɛ hwan? Wɔkyere so. Kumasi yɛ ayɛ fi. Ayi, Kumasi kura yi. Dr. Mensa hɔ, hwɛ hɔ fi. Asantehene wɔkyɛɛ hwan? Wɔkyɛɛ hwan wɔ Ghana hɔ? Dɛm. Masa, yɛntwe ma mo saa. Mintumi nhunu adwene a ɛbaa ne tiri mu. Wadi Ghana mpanyimfoɔ atitiriw Kwame Despite tinom asikafoɔ wadi celebrities foɔ atɛm wadi asɔfofoɔ atɛm ɛɛ actress wadi wɔn wɔn ti sɛ ɛnwomtofoɔ wadi obiara atɛm sikani bi a ɔwɔ Ghana biara so ɔdɔn kɔt ɛnɛ wo pakyɛw mo ma yɛn kɔ na yɛn kɔ tie bi mekae wɔ asɛm ketewaa bi nti na saa evangelist adɛɛ no Ɛyɛ Kasadɛ TV. Megyina Asantema anim ananmu, me nananom abɛso me daeɛ, megyina wɔn ananmu, medi Asantema yi anim, na me ne Evangelist Adeh ako social media yi so, baabi a ɔpa kyɛw yi, me ne no reko bɛyɛ abosome bɛyɛ mmienu, mennyaa no anenka. Wo, wo se wo repa kyɛw, na wo se a wɔwoo woɔ no, sɛ woyɛ no bɔne a, ɛkwan wei ɛne ɛfa so pa kyɛw. Mehunu yei, nka woayɛ obi bɔne no, Sɛ bu dwa toa mpanyimfoɔ na mpanyimfoɔ wabrɛ wo ho ase ma mpanyimfoɔ akɔ na wohwɛ ne ne TV no so a ɔne ɔhene ba media interview no no koraa na ɔresere na me ne na mepɛ din na mepɛ din wopɛ din wote Amerika meboa adɛn nti na wɔamfa ɛyɛ frɛ sɛ microphone akɛseɛ ntuatua wo kae a woyusuo no ho Na wanti ansi abɔnten anidi dɔ yi yɛfrɛ no sɛ ayi Donald Trump w'anidi no atɛm so wɔyɛ korɔmfoɔ sɛ be mprɛ aduasa wɔn sɛ mfata aba no koraa wɔwiaa mu ɛno na nka abɛnya dini anaa w'anforo kae ankɔ London Queen Elizabeth kuro mu hɔ nom na w'ankɔdi wɔ Queen Elizabeth atɛm ɛno sɛ nka abɛnya dini Anaa wanyɛ so Osama bin Laden sɔree yɛ ɔfaa bɔmb hyɛɛ ne ho a ɔɔkɔto akum ɛɛ yɛfrɛ no sɛi Amerikafoɔ. Ɛno nso ɔde gyee din. Na otumfoɔ. Ei Evangelist Adei ɛnɛ deɛ wadane Asanteman Kwame Tua ɛna wote Asanteman dehyeɛ ɛna ɛnɛ deɛ wasoa wo man akɔ Boniface yi aseɛ wo na wobɛkyerɛ aborɔfo sɛ Asanteman sunsum hyɛ ha nti monko nkɔ wia. Edin Kwame Twia a mebɔ dzin kyerɛ wo Evangelist Adeh sɛ wo nim a kɔ bisa aseɛ. Sɛ dzin Kwame Twia wura Asɛbe Ahemfie Otumfoɔ Ahemfie Otumfoɔ bɛdan n'akyi ama no ɛfiri sɛ ɛyɛ mmusudini wɔ Asante mmaa mu. Ɛnnɛ deɛ ɛno bi na wayɛ dɛn? Wayɛ. Ɛna wo kyerɛ sɛ wakɔtena buroni kurom waba so. Sɛ menhunu sɛ watwa plane tekiti akɔ Ghana Otumfoɔ fie hɔnom na wɔadwaatoa mpanimfoɔ akɛseɛ atwotwo wuro adi w'anim, na Otumfoɔ hɔnom yɛaworo wo ho de wo atena fam, na yɛatwa dwan pa a wɔtua dua, mmɛɛ kɛseɛ pa ara anaa nantwie mogya a yɛatwa ne ti sɛ ɛka hyew, na yɛde mogya no bi agu wo tiri so ama no atene afa wo ho abɛsi fam, na yɛahunu sɛ wo ho afɔ, wode w'ano atwitwiri fam, wɔn a wɔdi w'akyi nyinaa bu nkotodwe, Ama Asanteman nyinaa betwa wo ho anhyia ahunu w'ani a mmɔho a woayɛ, ɛso mfasoɔ a wo nsa ka a, wo, ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛgya akyɛ wo nnɛ, yɛbɛgya akyɛ wo akyina, Asanteman, bɛgya akyɛ woɔ. Nti sɛ wo so woyɛ Asanteman dehyeɛ, dehye konkono a, tete yɛ noaa ne sɛɛ na amene, ɛne tete hɔ no a, nni a ɛwoo woɔ, Ɛseɛ a ɛwowɔ woɔ no, nkoa adane a, nkoa mu adane abɔka, woakɔka abɛka wɔ mu, saa berɛ bi koraa no a wɔ mu koraa no, anka yɛhwehwɛ wɔ mu Asanteman mu a anka yɛnhunu wɔ mu. Ɛnnɛ na aboa bi akyerɛ aboa bi yie, ɛna wowɔ Evangelist Adei, sɛ wokɔfa adini no wɔ Fahene fie, Evangelist deɛ mehunu yɛ, woka Nyankopɔn asɛm, Bible nso se yɛnni yɛn na ne yɛn agya ni, mpanyimfoɔ a wɔ mu sene woɔ nyinaa yɛmfa anidie mma wɔ mu, ɛnnɛ deɛ ɛnyɛ woa, ɛna akwadaa biara ma ne ho so a na ɔreto ne pa na ɔde rekɔ. ɔɔto ne pa na ɔde rekɔ. Ɛnɛ deɛ evangelist wahyia adifoɔ o, wahyia adifoɔ. Me, me a mete ha nom yi, mese meegyina Santeman ha na me nananom abɛso me daeɛ. Monhwɛ ne video no, ne nsɛm a ɔredie no, ɛn, ɛdi atam a wadi otumfoɔ nko ara ho asɛm na meeka yi. Na me wia celebrities mpanyinfoɔ a wadi wɔn atɛm Ghana wotuo wadi yɛfrɛ ne sɛ Kofi Anan a wawu nya ne baabi kɔ wadi n'atɛm wotuo wadi yɛfrɛ ne sɛ Akufo Ado atɛm wotuo wadi Kofo atɛm te sɛ mpanyinfoɔ bebree wɔ Ghana a wadi wɔn atɛm ebɛn evangelist ebɛn evangelist wopɛ Ghana ko meboa Corona virus yɛyi yɛyela yi no afiri hɔ lift ɛɛ frɛ no sɛ band no afiri hɔ nti wopɛ Ghana kɔ sɛ worekɔ Ghana na ayɛ w'adwene sɛ wadwa atoa nti ɛde akyɛ wo a Nyame ɛmoa from Kotoka wiemhyɛn gyinabeɛ wonnuru Kumase ɛna wo ti ayera afiri so yɛbɛte wo ti afiri so manka nkyerɛ wo a na meboa because wayɛ nea anyambra nsɛm ɛno tete hɔ no a ɔhu nka otumfoɔ nka mpanyimfoɔ na n'afenso hene nom nka yɛbɛto akye wo. Awia ketee nsa aboa saa nsa afa adeɛ na ɔde rekyerɛ no, ka ɛbɛto akyew, na ɛnnɛ na aboa bi akyerɛ aboa bi na Kristosom nti nnoɔma rekɔ fam, na wo wo sɛɛ ne ho ayɛ sɛ wotumi de di Otumfoɔ, Ɔpemsoɔ, Asanteman Wura a woyi Nyankopɔn a yɛn nyinaa yɛsom no firi hɔnom a ɛyɛ Kumasi aɛ Ghana man mu Otumfoɔ na ɛtɔ so ɛwɔ hɔnom na wo woasɔre agyina sɛ wode di Otumfoɔ atɛm, how dare you!

Mommɔ no amanneɛ sɛ yɛnte ase ɛnnɛ, yɛnte ase akyiri a, ɛnyɛ ne kyɛw pafeaa saa anomaa anum wei, wote baabi. Na Otumfoɔ no, ɔyɛ ɔsɛsoɔ, ɔyɛ ɔyɔnko, yɛnoaa no sɛ na amene, Evangelist Adei, aboa bi akyere aboa bi, nka wo, eh, ah, mfifire te me, me ho mete, Wo bɛn me a, nka wo bɛhunu deɛ ɛbɛsie. Wo bɛn me a, nka wo bɛhunu deɛ ɛbɛsie. Asantemaa mesrɛ mo, mommoa na yɛnto nkyere no n'akyina bi ayɛ nhwɛsodeɛ na Bɛntekwaa bi ate ne baabi a ɔbɛyɛ a ɔse, mede panyini bi edini ɛɛpɛ nim. Wahyia, wahyia din no a wopɛ no, wanya din no, wanya din no na wobɛnya sekyerɛ sɛ ɛɛ Otumfoɔ sɛe atu, wonim aseɛ, ɛɛ Otumfoɔ, ɛyɛ frɛ no sɛe, ɔsɛe no kyerɛ obi a ɔsɛe adeɛ. Obi a ɔsɛe adeɛ, ɔyɛ basabasa. Eh, ɔsɛe tutu no nso yɛ obi a ɔtutu nnoɔma gu o, ɔyɛ ba, woakɔndɛm ɔsɛe tutu no. Ei! Na wo koraa woetɔn wei, ɔtɔn nnipa ho nnoɔma, ɔyɛ sei, ɔyɛ sei, deɛ ɛba adwene na ɛbaa wo tirim. Enti maa wonyaa, wotumi tenaa ase penanee saa nnoɔma no. Kyerɛ sɛ yɛnyɛ hɔ hwee. Aboa bi akyere aboa bi nti obiara tumi ka deɛ ɔpɛ. Ɛ, otumfoɔ nyɛ politics yi o, wei nyɛ politics. Wei, ɛnyɛ politics. So wote aseɛ? Otumfoɔ politics bɛkɔ, presidentfoɔ bɛkɔ na otumfoɔ te hɔ. President bɛtu otumfoɔ. So wote aseɛ? Ɛno nti no, Baabi a wɔato nan korɔ no, baabi a Asanteman asa yɛ nkosua aguo no, ɛhɔ na wowa, wo, woto aboɔ korɔ. Ma memfa wo nsi a, ɛyɛ Kasadɛ TV. Monhyɛ na monkyerɛ moadwene. Sadeɛ Evangelist Adei, woayɛ yi, ɛyɛ a monkyerɛ moadwene. Meda mo ase. Part two, ɛdi akyiri reba. Nyankopɔn nka mo ho.